CCN a kan zotu Kawlram in Gospel hlasa Nomi he tumruahnak kan ngeinak caan si lai i a hramthawng a dong tiang na kan rak kan ngai nak lai biakrim in kan i sawm hna.

Caan karlak te ah atu bantukin CCN he tumruahnak caan ṭha na kan pek caah na cungah lawmnak kan ngei timi kha CCN ne in vun chim ta ka duh. Khuaisen na direct in lut col ko u si law atu US na ratnak a ruang hi toifiannak te na kan chim ko hnga maw?
Sikei zong kai lawm tuk mah bantuk in biaruah khawhnak caan ṭha ka hmuh cahan kai lawm i kan pathiam min zong ka thangṭhat. Hi ka hmun ka rak phaknak ka rak ratnak hi MMI minute shi ni au mi cha mi ka si ma rong ka rak phan ti Myanmar mission internationally cha mi si te hoi ta na ngai mo nang mo long mo adang adang ratpi tu hoi na ngai mo si hoi hi pathum kan si kaimai pathum kan si ko hoi le pahnih an si tampi kan lom a ne min hi youtube internet tampi kan mu e mi tampi hi tha jang lak ti kan thai e nomi hla nomi hla tim hi tampi kan thai e gospel hla na rai thok nak te

mah cu ahcun hla fung khat te ka thinlung chungah rak chok tuk i mah hla te cu ka rak sak i minung tampi zong nih macu hla hmang cun hlawknak tampi an hmu le makha hla fung khat te kha bawipa nih thlo chuah i e, mipi zong nih an rak ka thei i mah dirhmun ka dirnak e, mah khanak te khan bawipa nih thlo chuah i mah tete hin mah dirhmun ka dirnak si hlasa ka otnak thon i hlei hni ka tila cu Se thong ni hlei ni nai thok sia chu tu hi hlei ruk se kum li si ti kum li si chang tana se hi mi kum li chuma hin ta takhwe na chomi na mo si DVD CD na hi ta na chomi um jang mo si boipa tha tuk boipa thong in album hi pahnih kai chwa ve chang apakhat na khan hi le ram mi kan silo timi se atu pahnih nak alaya jisu timi ka vani tua i atu zong an zuar chwa ma liau mi hi alaya jisu timi se ka lo junta alhana saktika hin bu tangah hlasa mi ni si mo nangma tein mo na sak timi kita ka silem lo keimah tein se ko le somnak kipo ahin ka kal ko se kana lom a tu gospel hla sami ni si tika adang hla hita ram hla hita bentuk wedding hla hita bentuk kita na sa chi mo gospel pathian hla bak bak te long men sak si ram lai chu ka sa lo pathian hla da hui sa ko pathian hla hi ka sak bik mi sa ko Wedding hla ta na sa chi maw? Si ka sak ko. Si wedding hla hna na sak si si ahcun Indianapolis hna hi cu zarfatin te wedding ume hla sak lawng hi som khawh na si tinak si te. Si si si si ko.
Si se kha wedding ah cun som som ding ready te um te ko mu. Okay si ahcun a dang question a vun hal u si law hla sak na rak timh tuah tikah hla sak nak na timh tuah tikah hin ding tila bawmtu hna na ngei maw cawmpiak tu hna na ngei maw cun hlaphuah piak tu hna na ngei maw tu keimah ka theih dah khan cun hla na hai atial pa tim ne zong hi kan i theih cun thongtha zong hi chim pa hla zong tia ti mi ti kan i thei khi ta na hla sak mi pawl hi nangman nangman ni rak sak deuh mi pawl ma si ami ni an i tial pi an i tial piak mi pawl da si ti mi zong ta Si a tam u cu mi nih an ṭialmi si ko. Mi nih ṭialpiak deuh i ka sakmi si cun keimah zong nih fung hnih khat hi cu ka ṭial ve i keimah ka ṭialmi zong ai tel pah ka ti la citi. A bik cu an ṭial deuhmi hla hi si ko.
Si sicun bu kazu an um chung ahhin tah bu dangdang nih in sawm hna selaw sawm awk na ṭha lai maw? Cun zeitik tiang hi dah ka hei um naa tim?
Si MMI ministry nih auhmi kan si caah ti anmah director ka tila cu anmah kha chim hna sehlaw anmah nih a rem an tiah khan cun ka, ka kip zongah khin sak khawh kan si ko la cun atu hi eh, cha somli a kal ding ka si cha somli le cha hnih a kal ding ka si i eh, november ni kul ni thum khi ka kir than te la cu bawipa nih rem tiah cun kan i lom kan tun dio ah khan australia ka chang ti kan i thei cun europe zong na kal ruwa khin na kal nak ram pawl hi ta zei ram pawl na kal chang mi si cun na kal cia mi ram ah hin ta zei ram hi dah nangmani na uar bi a tha bik ti hi a tha hi ram in ram nu mi si ti mi ta na ro mi mo si boipa tha tuk boi pathong in australia ka phan malay ka phan singapore ka phan i zurup ram zong ka phan i anuam di ko anuam ding ka mu ko le atu US nai chu karak phak ka long si i leng zong ka chuak lo ni ni khat long ko um ri i ka kal na ka an chu anuam di in ka mu ko le Zurup ram hi a nuam rua tiin ka ruah. Si keimah ka lungah ka tong bik cu. Zurup ram nuam na te US na rak phak bak in ta Austria leisen tum bang te tin na feeling leng te la a chimi tampi ni an chimi ka theimi cu US kan rak phak ah hin cun US kan phak bak ah hin cun kan feeling a dang tuk e tina ka mi tampi ni an thei an chim te nang mang ta US ke na kan hmu ning zi tling da a singa te na ro a tu na phak ka si ko nang in na feeling te kha Si ka phak ka cu si le a hohmanh zong cu ka hmu rih na lo le ti ni ni khat lawng cu ka um rih i ka van phak ka khan a anuam tuk ram ṭha hi cu ram ṭha bak khi rak si ko anuam tuk in ka hmuh ko
asiahcun Pathian hla na sak mi hi mi tampi nih thazang an lak mi tampi nih an uar timi hi kan theih i Pathian hla sak la hi zeitluk in dah timhtuahnak na ngeih timi kha nangmah nih toifian te kan sim piak ta law si kai lawm si hi hi cu a pakhatnak ah bawipa thiang thlarau riantuannak si ko zumtu nu le pa u le nau vialte nan dihlak nan thlacam piaknak thawng le keimah zong ka si khawh tawk te in kai pumpeknak ruangah hin bawipa nih thlo chuah tiin ka hmuh le pathian thangthatnak thla thiang saklai in timtuahnak ai rak harh tuk hringhran zei ruang tiah cun timtuahnak kan neihmi kan i timtuahmi nih khin mi thinlung zong tampi a hipi minung tampi zawn thluachuah an co ting ka hmu rol thlacamnak hrimhrim hi a har a biapi bikmi cu kan si khawh tawk tein rol thlacamnak te zong hi nei usi law cun kan caan kan neihmi te kha ama bible thiangrelnak le rol thlacamnak deuh hi a hin hmang usi law ma hin mipi zong a hip i bawipa zong nih thlo chuah tein ka hmu a si cun ta US na rak phak ka tikah US ram chung hin ta zei bantuk rol khi ta na uar an ei kho lomi hna um sual mo pama a tlangval hna nih ro ei hna in ko hna selaw zeitindah zei bantuk rawl nan duh timi kha mipi nih then duh lai ca ma zong kha rak an sim chih si ka helom boipa tha tuk boipa thong ka ei kho ngai si ka uar bik mi cu lai roll hi ka uar bik ko ro ka ti lai roll te hi ka uar bik ko
Gelom siseh asia cun adongnak lei ah mipi sinah kai siseh na kan zotu siseh cun US ram mi vialte sinah nang mani se her bia na kan cha du mi mo
Si kai lawm tuk a kan zohtu vialte nan dihlak cungah kai lawm. Nanmah thlacam piaknak thawngin USram zong ka rak phan i hmailei zongah nan ca thlacam piaknak kha ka herh ko timi te kha ka van chim duh. Cum biacah ka van i duh bikmi hna cu khoika hmun kan um, kan ṭhut kan dirnak cio kip ah zeitluk in dah a mansungmi kan si i Jesuh Khrih nih a dawt tuk i a thihhnawhmi kan si kha philh hrim loin cun kan Bawipa Jesuh Khrih thawng zeizong vialte kan tuah khawh, kan hmuh khawh, kan co khawh dih timi lungput te in nifatin kan nun cam hmang hna usih law kar hlang hna usih timi te kha ka van chim duh kai lawm.
Sia cu tu bantukin chan karlak ah chan na ka pek caah kan i lawm.